Coronafeirws. Llyfr i blant. Mae yna air newydd, ac efallai dy fod ti wedi ei glywed. Efallai y byddi di'n clywed pobl yn siarad amdano, neu efallai y byddi di'n ei glywed ar y newyddion. Oherwydd y gair hwn, alli di ddim mynd i'r ysgol. Dyna pam na alli di fynd allan yn aml iawn na mynd i gwrdd â dy ffrindiau. Efallai mai dyma pam fod yr oedolyn neu'r oedolion sy'n gofalu amdanat ti gartref ar hyn o bryd. Y gair yw 'coronafeirws'. Beth yw'r coronafeirws? Mae coronafeirws yn fath o feirws. Ger mai bach ydi feirws sydd mor fach fel na alli di eu gweld. Maen nhw mor ysgafn fel y gallen nhw arnofio drwy'r awyr mewn diferion bach o ddŵr a gallen nhw eistedd ar dy groen heb i ti allu eu teimlo. Os yw rhai o'r germau hyn yn mynd y tu mewn i ti, gallen nhw ddefnyddio dy gorff i wneud rhagor o germau a gall hynny dy wneud yn sâl. Mae yna lawer o wahanol fathau o goronafeirws, ac mae rhai ohonyn nhw'n heintio pobl. Os cefais di dy heintio ag un o'r coronafeirysau hyn, y cyfan ddigwyddodd efallai yw bod y drwyn di'n rhedeg neu fod peswch arnot ti. Ond, pan fydd y germ coronafeirws cwbl newydd yn mynd i mewn i gyrff pobl, mae'n achosi salwch o'r enw Covid 19. Pan fydd pobl yn siarad am ddal y coronafeirws, maen nhw'n siarad am y salwch hwn. Sut mae rhywun yn dal y coronafeirws? Oherwydd bod y coronafeirws hwn yn newydd, dydy gwyddonwyr ddim yn gwybod popeth amdano. Ond, maen nhw'n meddwl y gall pobl ei ddal mewn dwy brif ffordd. Mae germau coronafeirws yn byw yng ngyddfau a chegau pobl. Pan fydd rhywun sydd â'r coronafeirws yn pasychu neu'n tisian neu'n anadlu allan, mae'r germau yn dod allan o'i geg mewn diferion bach o ddŵr. Alli di ddim gweld y germau, ond weithiau galli di weld y diferion bach o ddŵr. Mewn tywydd oer, maen nhw'n gwneud cwmwl o stêm. Felly, os bydd pobl yn ddamweiniol yn anadlu'r air sydd â'r germau coronavirus ynddo, fe allen nhw ddal y salwch. Os yw germau'r coronavirus yn dy gorff di, mae'n ddigon hawdd iddyn nhw fynd ar dy ddwylo pan fyddi di'n cyffwrdd â dy drwyn neu dy geg. Os yw'r person sydd â'r germau coronavirus ar ei ddwylo yn defnyddio drws, gall y germau anweledig fyw ar yr handlen am oriau. Pan fydd rhywun arall yn agor y drws, maen nhw'n cael y germau ar eu dwylo hefyd. Ac, os ydyn nhw'n cyffwrdd â'u trwyn neu eu ceg, gall y germau fynd i mewn i'w corff. Felly, galli di hefyd ddal y coronafeirws trwy gyffwrdd â phethau ar ôl i rywun sydd â'r feirws gyffwrdd â nhw. Beth sy'n digwydd pan fydd rhywun yn dal y coronafeirws? Dydi rhai pobl, yn enwedig y rhan fwyaf o blant, ddim yn teimlo'n sâl iawn gyda'r coronafeirws. Er hynny, mae germau'r coronafeirws yn eu cyrff a gallen nhw eu rhoi i rywun arall mewn camgymeriad. Pan maen nhw'n cael y coronafeirws, mae llawer o bobl yn dioddef o beswch a gwres uchel. Bydd rhai pobl yn cael cur pen neu boenau drwy eu cyrff. Mae pobl fel arfer yn sâl am ychydig ddyddiau, ond mae'r corff yn beth anhygoel. Pan fydd germ newydd, fel y coronafeirws, yn mynd i mewn i gorff rhywun, mae'r corff yn gwybod na ddylai'r germ fod yno ac yn dechrau ei ladd. Mae gan y corff arf anhygoel yn erbyn feirysau, sef gwrthgyrff, antibodies. Mae celloedd bach yn dy waed yn gwneud gwrthgyrff i ymladd pob feirws gwahanol. Mae'r gwrthgyrff yn dal y feirysau, yna mae'r celloedd gwaed yn eu llyncu a'u dinistrio, ac yna mae'r person yn gwella. Mae gan bob un ohonom fwy na deg biliwn o wahanol fathau o wrthgyrff y tu mewn i ni. Mae hynny'n golygu bod mwy o wahanol fathau o gwrthgyrff y tu mewn i ti ar hyn o bryd na'r nifer o bobl sydd yn y byd. Felly pam mae pobl yn poeni am ddal y coronafeirws? Mae gan bron pawb gorff sy'n ddigon iach i frwydro yn erbyn y coronafeirws. Ond mae yna rhai pobl yn ei chael hi'n anoddach, oherwydd nad yw eu cyrff yn ddigon cryf. Gallen nhw fod yn bobl sydd dros 70 mlwydd oed neu'n bobl sydd eisoes â salwch arall, fel canser, sy'n golygu y gallai eu cyrff fod yn wannach. Mae angen mwy o help arnyn nhw i frwydro yn erbyn y coronafeirws. Mae hyn yn golygu bod rhaid iddyn nhw fynd i'r ysbyty ac efallai y bydd angen iddyn nhw gael help peiriant arbennig, peiriant anadlu, i'w helpu i anadlu. Er hynny, mae'n bosib na fydd gwneud hyn yn ddigon i'w helpu nhw wella, ac, os bydd hynny'n digwydd, yna, yn anffodus, gallen nhw farw. Dyna pam fod wir angen i'r bobl yma aros gartref, yn bell o unrhyw le y gallen nhw ddal y coronafeirws. Bydden nhw ddim yn gallu cael ymwelwyr. Gallai hynny olygu na fyddi di'n gallu mynd i ymweld â rhai o dy deulu am ychydig, er mwyn helpu i'w cadw'n ddiogel. A oes ffordd o wella pobl o'r coronafeirws? Mae rhan fwyaf o bobl yn gwella o'r coronafeirws ar eu pen eu hunain. Ond mae meddygon a gwyddonwyr eisiau helpu pawb i wneud hynny'n gyflym ac yn ddiogel. Nid oes gan feddygon ffordd o wella pobl o'r coronavirus eto oherwydd ei fod yn salwch newydd. Efallai y bydd rhai meddyginiaethau y mae meddygo'n eisioes yn gwybod amdanyn nhw'n helpu, felly maen nhw'n rhoi cynnig arnyn nhw ar bobl sâl. Ond hyd yn oed os nad yw rheini'n gweithio, mae gwyddonwyr hefyd yn gweithio ar wneud meddyginiaethau cwbl newydd ar gyfer y coronafeirws nad oes neb erioed wedi cael o'r blaen. Rhywbeth arall y mae gwyddonwyr yn gweithio arno nhw yw brechlyn. Mae brechlyn yn feddygyniaeth arbennig sydd fel arfer yn cael ei chwistrellu i mewn i dy gorff pan fyddid ti'n iach. Y tu mewn i'r feddygyniaeth mae germau feirws gwan neu farw. Gall y gwrthgyrff yn dy waed geisio lladd y germau hyn, Mae hyn yn golygu petai ti'n dal y feirws hwnnw, y gall y gwrthgyrff ddechrau ymladd y germau feirws byw yn gynt. Mae'n siŵr dy fod ti eisioes wedi cael rhai brechlynnau pan oeddet ti'n fabi. Mae hynny'n golygu na fyddi di'n cael rhai afiechydon. Mae'n cymryd misoedd lawer i wneud meddigyniaeth newydd. Cyn rhoi meddygyniaeth newydd i nifer fawr o bobl, mae'n rhaid gwneud yn siŵr ei bod yn ddiogel i bawb. Felly, mae'n rhaid treialu'n ofalus ar ychydig o bobl yn gyntaf. Yna, pan fyddan nhw'n gwybod bod y feddygyniaeth yn gweithio ac yn ddiogel, bydd rhaid gwneud digon ohoni i bawb sydd ei hangen. Pam mae rhai o'r llefydd rydyn ni fel arfer yn ymweld â nhw ar gau? Er y bydd llawer o bobl yn gwella o'r coronafeirws, mae'n bwysig iawn nad yw pobl a allai fynd yn sâl iawn yn ei ddal. Mae hyn yn golygu bod angen i ni wneud yn siŵr bod cyn lleied o bobl â phosibl yn dal y coronafeirws, fel na fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw un a allai fynd yn sâl iawn. Ac, os bydd llawer o bobl yn mynd yn sâl ac yn gorfod mynd i'r ysbyty ar yr un pryd, yna bydd ysbytai'n mynd yn rhy brysur i ofalu am bobl yn iawn. Mae angen i ni fod yn ofalus iawn nad ydyn ni yn mynd yn rhy agos at bobl nad ydyn nhw'n byw gyda ni, gan eu bod hi mor hawdd dal y coronafeirws. A dyna pam mae'r holl lefydd lle mae llawer o bobl yn dod at ei gilydd, fel hysgolion a llyfrgelloedd ar gau o'r hyn o bryd. Mae llywodraeth y wlad hon wedi dweud na all pobl fynd allan o'u cartrefi oni bai bod yn wirioneddol rhaid iddyn nhw. Mae'n rhaid i rai pobl, fel meddygon neu nyrsys, neu bobl sy'n gweithio ar ffermydd neu mewn siopau bwyd, neu bobl sy'n dosbarthu pethau i'n cartrefi, fynd allan o'u cartrefi i fynd i'r gwaith. Gall y rhan fwyaf o bobl hefyd fynd allan o'u cartrefi i brynu bwyd neu i wneud ymarfer corff. Ond, rhaid bod yn ofalus iawn i beidio â mynd yn agos at unrhyw un arall. Os wyt ti, neu unrhyw un yn dy deulu yn teimlo'n sâl ac yn meddwl bod y coronafeirws ar yr un ohonoch chi, chewch chi ddim gadael eich cartref o gwbl am bythefnos. Mae'n rhaid i bob un ohonom ni aros gartref i amddiffyn y bobl a fydd yn ei chael hi'n anodd ymladd y coronafeirws. Sut beth yw hi i fod gartref drwy'r amser? Mae bod gartref gyda'r pobl rydych chi'n byw gyda nhw yn gallu bod yn llawer o hwyl. Gallwch chi wneud pethau gyda'ch gilydd na fyddech chi fel arfer yn eu gwneud pan fyddwch chi yn yr ysgol neu pan fydd yr oedolion yn y gwaith. Mae rhagn i gyd yn bethau arferol i'w teimlo. Ac mae'n debygol fod pawb sy'n byw gyda chi yn teimlo'r un ffordd. Hyd yn oed os ydyn nhw'n ceisio peidio â dangos hynny. Efallai y bydd yr oedolyn, neu'r oedolion sy'n gofalu amdanat ti, hefyd yn teimlo'n bryderus. Efallai eu bod nhw'n poeni am eu gwaith. Weithiau, gallai fod yn anodd prynu'r pethau sydd eu hangen arnoch chi i gyd, a gallai hynny eu poeni hefyd. Os wyt ti'n poeni, siarada am dy bryderon wrth oedolyn sy'n gofalu amdanot ti. Os wyt ti'n dal i fynd i'r ysgol, efallai y gallet ti siarad ag athro. Neu, efallai y gallet ti siarad ag athro neu unrhyw un arall yn dy deulu ar y ffôn, neu ddefnyddio cyfrifiadur neu dabled. Beth allet ti ei wneud i helpu? Rwyt ti eisioes yn helpu llawer trwy aros gartref, ond gallet ti hefyd helpu drwy gymryd gofal ychwanegol i sicrhau nad wyt ti'n dal y coronafeirws nac yn ei rhoi i unrhyw un arall. Oeddet ti'n gwybod bod feirysau'n cael eu lladd gan sebon? Felly, os wnei di olchi dy ddwylo'n ofalus iawn ac am gyfnod digon hir, fydd germau'r coronafeirws ddim yn aros ar dy ddwylo. Gallet ti ganu cân wrth olchi dy ddwylo i sicrhau dy fod yn ei golchi am gyfnod digon hir. Yn ddigon hir i ganu Pen-blwydd Hapus ddwy waith. Os oes rhaid i ti sychu neu chwythu dy drwyn, defnyddia hancers bapur a'i rhoi yn y bin ar unwaith. Cofia olchi dy ddwylo hefyd, oherwydd mae'r coronafeirws yn byw yn llysnafedd dy drwyn a gall fynd ar dy ddwylo o'r hancers. Os oes rhaid i ti basychu neu disian, gwna hynny i mewn i gornel fewnol dy benelin, nid dy law. Bydd hynny'n helpu i beidio â rhoi'r coronafeirws i bobl eraill. Pe byddai pawb yn gwneud y pethau bach hyn, byddai hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr. Beth arall alla i ei wneud? Rhywbeth pwysig arall y galli ti ei wneud yw bod yn garedig wrth y pobl rwyt ti'n byw gyda nhw. Bydd pethau'n wahanol, ac efallai'n anodd i bob un ohonoch. Os wyt ti'n byw gyda brodyr a chwiorydd, efallai y bydden nhw'n mynd ar dy nyrfau weithiau. ond ceisio beidio â ffraeo â nhw. Os wyt ti'n byw gydag oedolion, efallai y gallet ti eu helpu trwy wneud yr hyn maen nhw'n gofyn i ti ei wneud, neu rhoi cwtsh mawr iddyn nhw. Os nad wyt ti yn yr ysgol, gwna dy waith ysgol. Bydd hyn yn help i gadw dy feddwl yn brysur fel nad wyt ti'n diflasu. Ac yna, pan ei di yn ôl i'r ysgol, byddai di wedi dysgu llawer. Os nad oes gen ti sgrin dy hun, siarada am sut y galli di rannu amser sgrin yn deg â phawb sydd ei angen. Cofia, efallai y bydd rhaid i'r oedolion sy'n byw gyda ti wneud gwaith hefyd. Os oes rhaid iddyn nhw weithio, gall eu tŷ eu helpu trwy beidio tarfu arnyn nhw pan fyddyn nhw'n ceisio gweithio. Yna, bydden nhw'n fwy tebygol o gael amser i wneud pethau gyda ti a chael hwyl. Efallai y gallet ti wneud rhestr o bethau yr hoffet ti eu gwneud gyda nhw. Beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Mae hwn yn amser rhyfedd i bawb, ac mae'n digwydd dros y byd i gyd. Ond, os byddwn ni i gyd yn ofalus ac yn aros gartref, rydyn ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i atal y coronafeirws rhag lledaenu. Ac mae hynny'n rhoi amser i'r gwyddonwyr a'r meddygon weithio allan sut i wella'r salwch ac efallai atal pobl rhag ei ddal trwy ddefnyddio meddyginiaethau a brechlynnau. Un diwrnod, yn fuan iawn, er nad oes neb yn gwybod yn union pryd, byddi di'n gallu ymweld â'r pobl rwyt ti'n eu caru sydd ddim yn byw gyda ti, Chwarae gyda dy ffrindiau, mynd i'r ysgol eto, a gwneud llawer o bethau eraill rwyt ti'n eu mwynhau, ond yn methu eu gwneud ar hyn o bryd. Un diwrnod, bydd yr amser rhyfedd hwn drosodd. Fe lwyddon ni! Gyda'n gilydd!